Babarewşen dessanynda bir baba diýip bir garyban bir ýigit Muhammet pygamberiň ýanyna gelip pygamberimize arzyny aýdypdyr. Ýa Resulullah meň bir jöhide 40 tylla bergim bar. Hawa, belli bir wagtlyk aldym munam indi wagty doldy. Hawa, berip bilemok. Alamda-da şert etdim eger diýlen wagt puluny gaýtaryp berip bilmesem, Muň bir boýy ýetişen gyzy bar eken. Şo gyzymy alyp gidibilersiňiz diýip, şolar ýa şert etdim. Ýa Resulullah, wagtymam boldy, elimde-de pulum ýok. Maňa bir kömek edäýseňiz diýipdir. Onda-da Serdar älem bar sen diýipdir, git-de Hezret Alyň ýanyna bar-da, Hezret Ala diýipdir, ýagdaýyňy düşündir diýipdir. Hawa, baba-da näme? Baryp Hezret Alyň ýanyna baryp ýagdaýyny düşündiripdir, Hezret Alla-da bir üýşüp ýatan zat ýok. Hezret Alyňam ýagdaýyndan habary bar ýogsa pygamberimiziň. Şonda Hezret Aly ýaňky baba Röwşene, Hany yzyma düş diýipdir. Hawa. şäheriň daşyna bir çolarak ýere yzyna düşürip alyp barýarmyş şony Babaröwşen pikir edýär diýýär beh hezret Alyň bir goýup gömüp goýan bir humy barmyka gizläp goýan hazynasy barmyka buňa emma bir ilden üýtgeşik artykmaç zady ýok ýaly daşyndan göräýmänä diýip içini gepledi hezret Alyň yzyna düşüp barýan ondan şäherden bir uzagrak daşrak ýere çykyp babam diýipdir bir arkama ýapyş eliňem boýnuma orada gözüňem ýum diýipdir hawa ýöne gözüňi men aç diýinçäm gözüňi açaýmagyn diýip ýaňky baba baba röwşeni arkasyna alyp isma agzam dogasyny okap şu taýdan berberleň şährine gelip düşdi diýýär Hytaýda Babaröwşen arkasyna alyp uçup, ýaňky dört aýlyk, bäş aýlyk ýoly göz açyp-ýumasy salymda geçip Berberleň şäherine düşdi diýýär. Hawa, hany babam açgyn gözüňi diýdi, gözüni açdy, görse başga ýurt, başga şäherde dur, hawa, başga millet. Şunda Hezretala aýtdy diýýär, meni diýdi diýýär, boýnuma bir zynjyr salyp, süýräp şähere sal-da, bir gul bazaryna ert-de, maňa müň guluň bahasyny kes diýdi diýýär. O bazara aýylan iň gymmat gul näçe teňňe bolsa, näçe tümen bolsa, mysal üçin şoň müň sany guluň bahasyny maňa kesse, bazara çykar-da meni sat diýip diýýä. Emma meň kimligimem aýtma, hawa, öz kimligiňem aýtma, hiç kime hiç zat düşündirjegem bolma diýip şeýle şert etdiler diýýä. Bu-da Hezret Alyň boýnuna zynjyr atyp, ýüp atyp ýaňkyny hamana guly ýaly edip şo şähere süýräp saldy-da diýýä, gul bazaryna ertip. Diýeli, şo bazarda bir guluň bahasy, mysal üçin, ýüz tümen bolsa, hezretala müň sany guluň bahasyny kesdi diýýär. Muňa-da şäheriň halky diýýär, geň galyp, Beh, bu näme gul? Beýleki gullardan müň esse gymmat. Muň näme artykmaçlygy bar? diýip sorasalar, Muň üç sany artykmaçlygy bar. Muň Muň edýänini hiç kim edibilenok, şoň üçin muňa şunçagy men baha kesýän nit diýýär. Şonda şo gün diýýär, patyşanyň, şo şäheriň patyşasynyň köşgüne, mysal üçin, ýigrimi-otuz sany gul gerek bolup, şo gün şo bazara gul almak üçin ýörite patyşanyň diýýär, wezir-wekiller, hyzmatkärleri diýýär, gul almana çykypdyrlar diýýär. Ýaňky habary eşidip, Babaröwşene aýtdylar diýýär, E, guluňy diýt diýýär, patyşamyza görkezeli, eger Hawa, şertlerini bitirse, bu göwnüne ýarasa, müň guluň bahasyny berip, sizden alarys, ol mesele däl diýip diýýär. Ýöne ilki bir guluňyzy barlap görjek hem-de patyşamyza görkezjek diýip diýýär. Bu-da bolýar diýip, şert etdiler diýýär, bardylar patyşanyň köşgüne diýýär, şonda ýaňky patyşanyň üç sany şerti bar diýýär, şu Ýurdumyň beýlesinden bir uly derýa geçýär, şo her ýyl bir uly sil gelip, meň bir giden şäherimiň, ilatymyň ekin meýdanlaryny, obalaryny suw alýar diýdi. Şuny bir, şuň bir çäresini tapyp berse, birinji şertim diýdi. Onsoň hezreti Aly bir şäheriň çeträgine çykdy-da, diýýär. Bir elini açyp dileg etdi diye Allah Tagalladan. Bu zatlar Peygamberimize aýan boldy da diye düldülüň eýerini diye ýanky Zülpikar gylyjyny diye dakyp düldülüň syrtyna bir gamçy çaldy on jana gör diye ýyldyrym çaltdygynda Hezret Aliň ýanyna gelip düşdi diye aty. Muň bilen gidip bir uly dagyň bir bölegini diye edil bir meske kesen ýaly diýip diye bir uly dagyň bir bölek daşyny bölüp aldy da diye Zülpikar gylyjyň ýaňky keramaty bilen, ýaňky böwedi baglap, ýaňky derýaň suw alýan ýerini baglap, oňa patyşa gelip diýýär, aýtdy diýýär şeýle-şeýle. Işiňiz bitdi diýip, muny adam ugratdylar, barlatdylar diýýär, görse diýýär, hakykatdan hem iş bitipdir, ýaňky sowut ýapylypdyr. Indiki silde şähere suw geljek gel diýýär-de, ondan, hä, bu şertimiz-ä bitirdi diýip diýýär. Ondan indi gepiň keltesi bir aýdymyň taryhyny aýdyp berjek bolýan, şunda diýýär, Şu ýurdumyň meýleräginde bir gara dagda, bir gara gowakda bir aždarha ýaşaýar diýdi. Şol bütin ýyl uka gidýär, oýananda-da gelip biziň ilatymyzy gyryp, hawa, mallary, adamlary gyryp, garnyny doýuryp, ýene gidip gowagyna girip, bir ýyllyk ukusyna gidýär. Şeýdip meniň ilatyma ýaman zelel ýetirýär diýdi. Şu aždarhanam bir öldürip berseň diýdi. Bu-da Bu şertinem boýnuna alyp gaýtdy diýýär, ýaňky dagyň gowagyna geldi, düldül aty bilen. Görse diýýär, bir äpet bir aždarha gyş ukusyna gidip ýatan ýaly bir agyr ukuda ýatyr. Aý, gellit diýýär, muny janawar bilen bir Allaň ýaradan zady. Ýatyrka öldürsem namartlyk bor diýip diýýär. Gel şu jeneweri bir ilki bir oýaraýyn diýip baryp o taýyndan bu taýyndan depdi gapdy ony aý görse diýýä oýanar ýaly däl diýýädä gaty äpet jenewer hor çekip ýatyr diýýädä ondan şu zülpikar bilen o taýyny bu taýyny dürtgüledi ol indi bir silkinip oýandy diýýä ýaňky aždarha görse diýýä öňünde bir gijejik oglanjyk ýaly bolup durandyr da aždarha gaty äpet diýýädä ondan Aý şu gaty zady bilen niýe şu özüne sorag uratdy ýa-da aždarha demini içine sorup ýaňky gaty zady bilen Hezret Alyny özüne tarap tartyp urady ony hiç çykalga ýokdurda hereket edip boljak ýaly ýa-da şonda diýe aljyrap Hezret Alyja näme etjegini bilmän niýe şu Zülpikar gylyjy diýe şeýdip gapdal tutup geçip gidipdirda ýaňky aždarhaň içinden. Şunda diýýär, Janawür diýýär, bir beýlesine seret diýip, ony Hezreti Aly durandyr-da, bir geň görüp diýýär, bu nähili boldy diýen ýaly edip, aždarha yzyna öwrülip, bir silkinip, topuljak boldy, ol diýýär, janawar ikä bölünip gitdi diýýär-de. Häý, janawaram diýip diýýär, bir patyşanyň şerti üçin öldürdim-ow diýip diýýär, muňa gynandy diýýär gaty. Şeýdip, bu işem bitirip bardy, onnoň ýaňky Üçünji şertiň näme paşa hälem diýdi ol. Meň köşkümde bir köşk pälwanym bar diýdi. Muny näçe ýyl bäri bakyp ýatyryn, muň bir garşysyna çykyp bilýänem ýok. Oba, her oturanda-da mysal üçin bir bäş sany goýun bilen ýigrimi sany guzy, üç tamdyram çörek iýýär. Şular ýaly bir äpet zat diýýä-de. Muň garşysyna çykyp bilýänem ýok onda gel-aý şuny köşk pälwan edip ekip saklap aw ekläp ýörün şuny bir barlap göreýin-le diýdi meň bir köşk pälwanym bar şuň bilen bir arena bir adin adin çykyp görseň diýdi seň onda bir güýjüňem bar gözüm bilen görsem diýdi Hezretal muňa razy boldy diýä şonda ýaňky pälwanyny çagyrdylar ol indi kä wagt bir basyp geldi diýä-de gaty äpet zat diýä-de onda Aňyrdan gelşine hezreti Alaga seretdi-de, diýýär, muňa bir göwnüýetmezçilik etdi diýýär-de, Wah, patyşa, hälem, men pikir etdim, bir, hawa, bir ürsem zal ýaly özüme laýyk bir sapernik getirensiňiz öýtdüm, ol bu jaş oglany, ýaş oglan eken özem, beýdip meň bir garşyma çykaryp, muny bir biderek ganyna galdyryp, meni günä galdyryp ýörme, patyşa, hälem, muň bir köşkde, Bir käsedaradäý bir meýlislerde bir meý guýup berýän bir hyzmatkär oglanjyk edip ulanaýsana paşam, beýtmesene-aý, meni kemsitmesene diýdi, ony muňa-da Hezretalyň gahary geldi diýýär. Hawa, şonda diýýär Hezretaly ýaňky pälwana, köşk pälwanyna garap, bir-iki agyz söz aýtdy diýýär-de, gör bak näme diýýär.